העי, איטס יעקב אין ראזענבערג. לאמיר נאכאמאל גיין אין אידיש. קודם וויל איך מיך באדאנקען פאר די סופארט פון יעדעם איינעם, יעדער וואס האט געלייקט, יעדער וואס האט געשריבן א קאמענט, אדער יעדער וואס האט פערסענאל מעסעדזשט. ס'איז גרעיטלי גרעיטלי עפרישיעטעד. ס'געט אסאך סופארט צו גיין ווייטער, און ס'געט אלעס וואס מ'דארף צו דעם. איך האב געהאט א. א אינטערעסאנטע וואך, איך האב געהאט אפאר קאנווערסעישאנס מיט אפאר יונגעלייט אויפן טעלעפאן, עספעשעלי וויל איך מענטשענען איין יונגערמאן וואס האט געשריבן א קאמענד אויף די פאריגע וואכ'דיגע ווידעא וואס אונז האבן גערעדט וועגן זיין יוניק, האט ער געוואלט וויסן, ער איז א סעילסמען אין לייף אינשורענס פאליסיס, און ער הייסט חיים גליק, און ער האט געשריבן וויאזוי קען איך אריינברענגען מיין העפי עטיטוד אין מיינע סעילס ס'זאל זיין בעסער און ס'זאל זיין יוניק, האב איך אים געשריבן לאמיר כאפן א שמועס אויפן טעלעפאן, ס'איז געווען א זייער זייער א געשמאקע שמועס, און איך וויל ארויסברענגען אפאר פוינטס וויאזוי אונז זעמיר געגאנגען אויף די שמועס ארויסצוברענגען זיין יוניקנעס אין לייף אינשורענס פאליסיס. מיין קוועשאן צו אים איז געווען. ווי לאנג ער טוט עס און צו ער איז מצליח, צו ער האט שוין געמאכט סעילס, זיין ענטפער איז געווען יא, האב איך אים געפרעגט ווי און ווען, האט ער געזאגט אז ווען ער טרעפט מענטשן אין גאס אדער ער טרעפט מענטשן אין שול אדער ערגעץ אנדערש, ווען ער טרעפט מיט א מענטש פנים אל פנים, אין פערסאן, איז אים, און ער בעט פאר א מיטינג, איז אים די סוקסעס זייער הויעך, דאס הייסט ער געט, ער באקומט רוב מענטשן וועמען ער בעט פאר א מיטינג באקומט ער פון זיי א מיטינג. אבער ווען ער בעט אויפן טעלעפאון איז אינגאנצן אנדערש, די סוקסעס פון באקומען א עקטשול מיטינג איז אסאך ווייניגער. האב איך אים געפרעגט נאכדעם אין זיינע סעילס וויאזוי ס'גייט נאך זיצענדיג ביי די מיטינגס, האט ער געזאגט אויכעט ס'גייט ברוך השם פיין, ער האט א גוטע סוקסעס רעיט, יעצט ס'דא אסאך מאל וואס ס'איז דא טעקניקעל אישוס, צו איז מענטשן וואס האבן נישט קיין געלט, צו איז מענטשן וואס קענען נישט האבן אנדערע זאכן פארוואס ס'גייט נישט דורך די לייף אינשורענס פאליסי, באט אוועראל איז זיין סוקסעס אין מאכן סעילס זייער גוט. האב איך אים געזאגט, אויב דאס איז דיין סעטועישאן, מוז זיין אז דיין העפי עטיטוד וואס דו האסט, און דיין יוניקנעס וואס דו האסט מיט דיין העפי עטיטוד, איז אין דיינע סעילס אלעמאל. נישט נאר דו קענסט עס טון, און דו דארפסט עס טון, און דו דארפסט עס אנהייבן צו טון, נאר דו טוסט עס אנקאנטשעס ביז אהער אויכעט. האט ער מיך געפרעגט פון וואו איך ווייס און וואס, זאג איך אים קוק, כדי דו זאלסט האבן הצלחה מוז זיין אז דו האסט עפעס יוניק, און פארוואס דו פילסט עס נישט איז ווייל דו ווייסט נישט אז דו טוסט עס, יעצט ווי אזוי מאכט מען דאס בעסער? האב איך אים געזאגט, הייב אן בשעת דו מאכסט א סעיל צו טראכטן, אה, דא קומט אריין יעצט מיין העפי עטיטוד, דא קומט אריין נאכאמאל, איך זאג די ווארט וועגן דעם, איך זאג די ווארט וועגן דעם, און דא בין איך יוניק, און דא בין איך יוניק, און אזוי צו דיסקאווערן צו וויסן ווי דו ביסט יוניק און וויאזוי דו ביסט יוניק כדי דו זאלסט עס קענען מאכן בעסער. האט ער געטענה'ט אז אויב גיי איך טראכטן בשעת מעשה פארליר איך ווער איך בין, ווייל איך הויב אן צו טראכטן אנדערע זאכן. האב איך אים געזאגט ביסט גערעכט, סאו לאמיר טרייען א אנדערע וועג. בין איך אויפגעקומען מיט א פוינט פון נאך די סעשאן נאך ער ענדיגט מיט א מיט א נאך די קאנווערסעישאן וואס ער ענדיגט מיט א יונגערמאן זאל ער זיך צאמנעמען און טראכטן ס'איז פריש די קאנווערסעישאן זעץ זיך אראפ הייב אן צו שרייבן ווי האסטו אריינגעברענגט דיין העפינעס און דיין עטיטוד בשעת אין די קאנווערסעישאן וואס דאס האט אים געגעבן דיין אינער ענערדזשי כדי דו זאלסט זיין סוקסעספול. און ווען ס'איז פריש די שמועס איז אסאך גרינגער עס צו שרייבן אדער עס צו טראכטן. וואנס דו ווייסט וויאזוי דו ברענגסט אריין דיין העפי עטיטוד און ווי דו ברענגסט עס אריין, דארף מען אנהויבן טראכטן וויאזוי קען מען עס מאכן מער, און מען הויבט אן צו טראכטן ביי די נעקסטע קאנווערסעישאן קען איך צולייגן דאס, איך קען צולייגן דאס, איך קען גיין אויף אזא מהלך. אבער טו די מעין פוינט איז אז ווען דו ווייסט וואס דו ווילסט, בשעת דו גייסט האבן די נעקסטע קאנווערסעישאן ווען דו גייסט און דו טרעפסט נאך א יונגערמאן מיט וועמען דו ווילסט רעדן, שאט איט דאון. טראכט נישט וועגן דעם. ס'איז אזוי ווי דו טראכסט און דו פארגעסט. וואס געשעט איז דעמאלטס אז דיין סאבקאנטשעס מיינד גייט אריינברענגען וואס דו האסט געטראכט אן דעם וואס דו זאלסט עקטשולי טון די עפפארט און אריינלייגן דאס אין דיינע קאנווערסעישאן. און וואנס דו ווייסט און דאס איז דיסקאווערד ווי אזוי דו ברענגסט אריין דיין דיין עטיטוד און דיין העפינעס אין די קאנווערסעישאן, קענסטו עס שוין אויכעט טוהן ווען דו גייסט מאכן א פאון קאנווערסעישאן. ווען דו גייסט מאכן א פאון קאנווערסעישאן וועסטו אנהייבן טראכטן אקעי ווי קען איך אריינברענגען מיין מיין העפי עטיטוד אין די פאון קאנווערסעישאן. און וואנס מען טראכט און מען טראכט נאך און מען טראכט נאך ווערט עס אזוי ווי א סעקאנד נעיטשער און בשעת מעשה דארף מען נישט אפילו טראכטן ווי אזוי מען ברענגט אריין די העפי עטיטוד כדי מען זאל קענען מצליח זיין. הצלחה און סייעתא דשמיא אין אלעס וואס איר טוט. און, און נאכאמאל, איך וואלט זייער שטארק געוואלט הערן אויב דו האסט עפעס צו זאגן, האסט עפעס צו מענטשענען, דזשאסט לאז דיך הערן. האסט עס ליב? געב א לייק. ביסט געבליבן מיט עפעס קוועסטשענס? לאמיר כאפן א שמועס. הצלחה רבה.